no ũngĩaga mahiga macang'irĩ Ah. ona ũke na ini no ũndũ ũmwe Itũ? ini orĩrĩagwo mahiga mangĩaga Ĩĩ. Ĩĩ, mahiga mekuo matingĩaga mau nĩ maingĩ gũkũ mahiga nĩ ngũkũrehera nĩguo Ĩĩ, rĩu niĩ ona niĩ ndakiumagara ndathiĩ ndagĩcarangia no bata nĩ ũciare gĩtũ kĩhĩ waigĩrĩra guoko hau ũru nĩ ũkarehe kĩrĩa tondũ niĩ kũu guoko nĩ ngaririkana ũigĩrĩire hau Ihinda rĩrĩ- na ũrenda gũciara ahuwe

ĩno kĩ na pĩ nĩũkire nacio ona tiga na pĩ ĩno nĩ t-shirt ĩno nĩ njega mũno maceng'ire no wĩkĩragire ĩno nĩ njega tondũ ona ĩrĩ na huhĩrio mũngĩthiĩ kũndũ kũrĩ na ũrugarĩ mũno ndangĩgiĩka nĩ ũrugarĩ macagi ici no ũnyitanyita ici no tũtumire ndakũrĩkia manso mansoro Ndũgĩtiga kanua. tikĩrĩ nene mwana ũtarĩ ũraciarwo macagi ici ona njeci no ekĩre na mũbuto Wuu! Macagi. Oi. Wa Mansoro. Ũyũ nĩ wake na thiĩ rĩrĩa ndĩrenda gũthiĩ handũ haha bata ngekĩra andũ nĩ gũteithania Macagi njohero nyita. yaũ Ya Mansoro. Ah. Ũgũthiĩ. nĩyo ĩyo nĩ njohero Mũbuto ũigana ũguo. Ĩĩ. Ũmenye gĩciara ũkorwo igana atĩa? tuma hau no tume haha thĩna wĩha oana neha tugatumura Meli. uraihu Urai unaguo ndukunja haria kaguru kanjomokera nja. Mwana raiya raiya unaunura mwana raiya raiya unaunura ndikaigana ho. Hotho niyo ĩĩ ũĩ nĩkĩ mũtimia ũyũ. Ĩno mbembe cho. Ĩno nĩ njega mũno. Mbembe cho nĩkĩ nĩthiaga ũguo ndũnyite karĩria ngũthiaga kwĩgũrĩra. Githĩ ti mwana. Rĩu ndiĩ ndathiũrũrũka. Mbeca iria nyuma nacio cia Ngai gũthira ndaririkana nĩ kwendekaga na nabe nabe cia mwana ndaririkana nabe rĩ nabe nĩ cia white gĩkĩ gĩtinangio nabe inya ona nguga ngũgũra igĩrĩ ĩno nayo ndatũngaga nayo kũrĩa mendagia ndinoya na ndinaiya ndahuria na yarutwo nabe ithatũ noguo Ah, nĩ mahakagwo nyamũ ĩno mwĩtaga johnsonson insecticide johnson baby pondo Rĩu okire ũkagũra tondũ ni- rĩu niĩ ona nĩ ndarigwo. Angĩkorwo ici nĩcio nguo iria ũragũra. Nĩ nĩ mwana ndahakagwo mũnya Nĩ bata. nyamũ ĩrĩa ĩhana mũtu. Nda gũkũ. Rĩrĩa ndathiĩ ndacaria ndona mũtu nĩ wagire mbeca nĩ ciagire mũthuri mũgĩ nĩ mũ Nĩ mũgĩ. na no nginya mwana ahakwo gaka nĩ kangano ndaiya gwa kĩanani aigĩrwo Mwana. Hĩhĩ, ndũnyite Tũkamũhakaga ĩno. wona hakwa rega rĩ nĩ tũgatigaa nayo ona ndoĩ nĩ arahakwo ithuĩ nĩ ithuĩ tũu na glocos ndũnyite ya mwana ya kũũ nĩ ngũruga gatumuru ndathiũrũrũka ndarika nĩendaga kĩra na iratũ itironeka rĩu kĩoneka kĩmwe ekĩrage kĩo kamũira kĩu kĩngĩ gĩũkĩte gĩkĩ rĩu gĩkĩ ka tondũ wa gũciara wa kũgũrũ kũmwe mwĩkĩre kũgũrũ mbere kũngũmwĩkĩra gũikarĩte ũũ athiage ta thaa kenda etigĩtie kuota kana ũmwĩkĩre kĩmwe athiage na gathua thua kamwĩra kĩu kĩngĩ gĩũke wĩra ũyũ tũrĩrutaga nawe tondũ ithuĩ- njoka ndecirie tũngĩ Ehe. mũndũ aciara mwana agathomithia mwana na ruo akarĩkia mathomo akwenderete kwĩi kwĩita wakwa ndakanagirio ita ndigĩre mwana ũtarĩ mũciare mũhĩndo macani in case Angĩenda Aĩ, kũnyita, ũcio niĩ ndikũiga. ũcio nĩ wake ndacoka rĩu mbeca ciatio ndaririkana nĩ akwendaga nyamũ ĩtagwo thurarĩ ya mathugu ya mathugu mona mbeca nĩ ithirire ĩno thurarĩ nĩraigua tũgwĩka atĩrĩ indo ĩno nĩ thurarĩ ya mathugumo No. tũra kũgũrũ haha na gũkũ ũngĩ mwana nĩ njĩra thĩinĩ